Тобу тылдьыт бэйэтин туһунан бары билэргит буолуо, хайдаҕын-тугун. Онон мин тутатына бу программа туһунан кэпсиим. Программа бу э, тылдьыт э, ис кыаҕын түргэнник арыйарга анаан бэйэтэ астааны хайысхалардаах по словам диэн биирдии тылынан көрдөөн буолар. лабора бу подпочного совпадению диэн галость петробаллана тыл тыл чопчу сөптүбэһэр буоллаҕына буланылар по производным булар ол эбэтэ тылтан үөскээбит атын тыллар эбэтэр маарынньыыр уонна бу тыл ортотуттан эбэтэр быстаҕаһын булан ылар функцията. Холобура көрдөрдөххө, бу маннык булар Ама аяқ тені холууллар. Булла. Астайбыт дом диэн булла уонна хайа страницаларга бааран булла.

хантан буолбутун онно ыйар уонна тугун кинигэ страницаларын таһаарар манна бигэргэтэн бигэргэтиэххэ сөп суолтатын кинигэни ааҕа олороргут Бу Любому Саппа диэн үгэн, бу ат диэн холобура быстаҕас, тыл хайа баҕарар ортотугар баар буолуон сөп. Хайа эрэ түгэҥҥэ бу маннык олус наадалаах буолуон сөп. Мантан илиинэн манныгы булан ылар уустук холобура.

Туохата, планеткам туора аар тыллары булан. Бу маннык бэлиэтээһин кинигэҕэ бэйэтигэр баар. Ону программа ааҕан таһаарар. Наҕаа аан ааттары буллабын. Уон биэс тонна баар наҕаа анаата барытын Даҕааһын эрэ буолбатах, атын хайа баҕарар бу маны тугу курдук копиялаан ылан баран Wordка түһэрдэххэ бэлэм билэ буолуон сөп. Аһылык терминнэрэ. Вот.

этии ылла. Ити курдук бу хаста тылбар илэри барытын ылан тэҥнээн көрүөххэ. Мемлекеттен киириилэр олоҕу тутатына сылдьыт оҥорон таһаарыахха туспа. Сахаҕа Элэҥкиттэн киирии диэн. Холобура, күһүс, алта тыл сөп түбэһиини бу манна булбут. Статистикалыы ити курдук. Автордартан булуохха сөп. Балантан ылыллыбыт холобурдар. Икки тыһыынча күүс алта уон биир сөптүбэһии Алтыһыыссыйа аат тылга даҕааһыҥҥа бу ханнык саҥа чаастарынан статистикалаата, бу ылыллыбыт тыллара Далантан сомоҕо сомохтордоох, холбуу тыллардааҕа, дэгэр суолталардааҕа. Барыта статистикатын таһара бу манан үлэ хоруйуохха хатыр. Идеологизмна Бу чопчу хайа эрэ тыл фразеологизмҥа киириитинэн үп диэн тыллаах фразеологизмнар курдук манна иккиэн тылтан тахсыбыт тыллаахтар Аны сатар иһин диэннэр бу бардым булан таара. Уонна бу тугар описаниетыгар эмиэ көрдүүр. Бу описаниетыгар көрдөөһүнэ диэн холобура бу холобура эргэлбит тыллардаах, эргэрбит суолталаах фразеологизм олоҕу хомуйан таһаарыан сөп. Уонна эргэрбит суолталаах. Сомоҕо да мохто, холобура, эмиэ туспа үлэ курдук бэйэтэ бэйэтинэн тахсан кэллим. Оҕонньорбут буоллар судургулар, лабыраабыл тугунан курулуута. Хастааны туох буолар буоллаана олору таһаан. Хаас иккис бултатын таһаарда.

Бу буолла суох. Трассоводка иһин суруйарга. Хас буквалаан буквалаах тылы көрдүллүм. Аһыс буква ханна турарын иккис буква А буолар диэн курдук холобура уон буквалаах тыл. Таһаара. Ити курдук. А, Есть вопросы к Василию Васильевичу?

Открытое доступе или это что? Интернетка таһаарыахтаахпыт. Кыралаан уонна таһаарабыт даҕаны. Ол эрэн бу улахан тылдьыт объема улахан. Билигин эбэри оһох таһааран кэбистэххэ нагрузкалаах буолуон сөп. Сөп.

Махтал. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Василий Васильевич, бу оҥорбут системаҥ атын тылларга барсан эмиэ сөп курдук көрөбүнэ. Эн туох дии саныыгын? Улахан туох система биир чааһа буолар. Эйиэ суох бастаан э туохтан Система лингвонал иза диэн оҥоро сылдьабыт. Онно эбэҥки тылын киинэ баар, билигин өссө чугчайгын кииннэрэ киирээри тураллар тыллара. Наһаа үчүгэй эбит диэ Уонна кыттыһыахха наада эбит билэбитинэ. Омуктар тылларын барытын киллэрэн, ону холбуустан анализтыыр, бэйэтэ автоматически анализтыыр гына оҥоро сатыыбыт. Махтаал, махтаал. Эппиттэрин курдук, ити Туох сирдэр сирдэринэн карталаан куоланы анньыы гына эмиэ оҥоһуллаары турар интерактивнай карталаах мин ыйытыахха иһин да Да-да, конечно. Василий Васильевич, олус үчүгэй интириэһинэй дакылаат иһиттибит уонунтан бу программ ханныгар программаннан оҥордубуттуу эбэтэр хайдах дуу? Бу барыта бэйэбит оҥоробут. Дьидар мин Тус санаабынан бэйэ оҥоруута хайаан да баар буолуохтаах. Ол ону хайа баҕарар көннөрүөххэ сөп, эбэм да биэриэххэ сөп, кабаратын да биэриэххэ сөп уонна баар аата баар. Онтон ити туохтарын те киһи хайдах киллэрбиккитий ити туохха компьютерга барыта?

Итиннэ тугу баҕарар киллэриэххэ Холобура бу туохпут системабыт бастайга черновое диэбиккэ дылы буолан турар. Манна бу туох толковый словарь, лентийский словарь, терминологический, эти көрдөрдүм бу аҕыста терминологическай боруоба курдук интернеттик фразеологизмнар буолла. Дьабыылап инкина картотека баар. Картотекабытын эмиэ оҥоро сатыыбыт. Улахана бэрт картотекабыт. Ааха. Онтон туох ette эти фольклорный корпус диэҥҥэ биһигини кытаннарыахпытын сөптүк? Ааһа, өчөҕүнэ үлэлэһэн көрүөххэ баар эбиттэн дьэ олус интириэһиргээтим наһаа абыраллаах буолуо эбит тахсара ээ күөбээдик табыллара буолла аа ити сыдьар диэ манна биһиэхэ тохпут аҕайахпыта Материаллар эдэр. Көстөрөбүт иннигэр турар тыллар атахха сыстарынан кэннигэр турар тыллар Тыллары кытта сибээстэһэр эбит, туттуллуута. Бу баар киниэхэ национальный улуу манна бу дикка суолтата корпусный үлэ тахта булду эбитэ көрүүбүт маннык